8 ta' Mejju 2013, Simon Busuttil jiġi elett bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. illi fil-fatt ivvutaw illum kienu 881 u Simon Busuttil ġab 802 voti li huma iktar miż-żewġ terzi rikjesti skont l-istatut tal-partit, jiena f'isem il-Kummissjoni Elettorali niddikjara lil Simon Busuttil elett bħala l-Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista.
Jum ġdid, fl-istorja tal-Partit. Hemm vjaġġ twil quddiemna. Iżda jekk ma nitilqux għal għonq it-triq, żgur li ma nistgħux naslu. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmlu dan il-Partit tant maħbub tagħna, Partit għan-nies, Partit man-nies, partit tan-nies. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. U ser nagħtikom l-unika ħaġa li għandi, id-dedikazzjoni sħiħa tiegħi. li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għall-poplu Malti u Għawdxi kollu u li kulħadd jista' jħossu komdu f'dan il-partit. Biex dan il-partit jerġa' jsir partit rebbieħ, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ li jerġa' jsir partit magħqud. Ftit wara, inħatru Beppe Fenech Adami u Mario De Marco bħala l-Viċi Kapijiet il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista. u Chris Said bħala Segretarju Ġenerali. Kien żmien diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil beda b'36,000 vot minn taħt. Id-deċiżjoni
illi nikkontesta l-kariga ta' Kap tal-Partit kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Kienet deċiżjoni diffiċli ħafna fuq livell personali, Ħajtek tinqaleb ta' taħt fuq, il-familja tiegħek, il-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek, il-paga tiegħek. Eh, kienet deċiżjoni diffiċli fuq livell personali. Kienet deċiżjoni diffiċli wkoll fuq livell politiku. Ejn ngħidu kif inhi. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħireġ minn telfa elettorali kbira. X'ngħidlek Il-vapur ma kienx qed jegħreq, kien qiegħed f'qiegħ il-baħar. U allura din ma kinitx sitwazzjoni fejn jien ħa nidħol għat-tmexxija ta' partit li kien għadu kif tilef b'1,500 vot bħal ħaddieħor, imma li kien għadu kif tilef b'36,000. Simon Busuttil beda l-ħidma politika tiegħu bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista b'riforma tal-partit f'diversi oqsma. Wara Chris Said li ħalla l-kariga ta' Segretarju Ġenerali biex, kif mitlub mill-istess Simon Busuttil, ikun jista' jiffoka fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex, inħatret Rosette Take bħala Segretarju Ġenerali ġdid, l-ewwel Segretarju Ġenerali mara tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna jqisu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 bħala turning point għall-Partit Nazzjonalista f'din il-leġislatura. F'dawk l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista naqqas bin-nofs id-distakk bejnu u bejn il-Partit Laburista. Fl-34 lokalità, illi 20 minnhom kellhom maġġoranza Laburista, il-Partit Nazzjonalista telaq bi 17 fil-mija minn taħt. Il-Partit Nazzjonalista żied 14 il-elf vot fuq l-aħħar elezzjonijiet f'dawn l-istess lokalitajiet f'nofs il-pajjiż. B'hekk naqqas id-distakk bin-nofs. Waqgħa qawwija fil-vantaġġ tal-Labour, waqgħa illi ħadd ma stennieha. Il-Partit Nazzjonalista illum huwa back in business. Il-Partit Nazzjonalista b'dan ir-riżultat qiegħed hemm. Mil-lum bdejna naraw l-appoġġ tal-Prim Ministru idub. Sal-lum forsi ħafna kienu dawk illi jaħsbu illi għall-elezzjoni ġenerali illi ġejja, Joe Muscat huwa invinċibbli. Għas-snin li ġejjin, il-mira tagħna hija li nkomplu naħdmu, naħdmu kemm nifilħu biex inkomplu nerbħu aktar il-fiduċja tan-nies, biex dan id-distakk li sal-lum naqqasnieh bin-nofs inkomplu negħlbuh, sakemm negħlbuh kollu. U nġibu 'l dan il-partit minn sitwazzjoni fejn sal-lum kien partit tal-Oppożizzjoni, għall-bidla. Irrid nara minn hawn 'il quddiem il-Partit Nazzjonalista jsir aktar il-Gvern alternattiv, alternattiva kredibbli għal dal-Gvern.
Minn dakinhar 'il quddiem minkejja li l-isfidi ma qatgħu xejn, Simon Busuttil ma ħarisx lura u baqa' jwettaq bidliet radikali fil-mod kif il-Partit Nazzjonalista jwettaq il-ħidma politika tiegħu. Politika mibnija fuq żewġ pilastri ewlenin, Il-Partit Nazzjonalista bħala l-partit tan-nies u politika onesta. Politika onesta tgawdi int. Politika onesta ma jgawdix min hu korrott. Politika onesta hija hemm għal kulħadd, speċjalment għal min għandu l-aktar bżonn. L-involviment taż-żgħażagħ u n-nisa ingħata importanza kbira mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fit-tmexxija tiegħu tal-Partit Nazzjonalista. Araw iż-żgħażagħ li daħlu fil-Partit, numru minnhom kandidati, numru minnhom kunsilliera lokali, għandna żgħażagħ ukoll fil-Parlament. Araw ukoll madwarkom in-numru ta' nisa li llum huwa attiv fil-Partit Nazzjonalista. Għamilna rivoluzzjoni siekta anki hemm bin-numru ta' nisa jipparteċipaw fil-partit. It-tim ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandu seba' min-nies, tlieta minnhom huma nisa. Matul it-tliet snin li għaddew, Simon Busuttil żamm kuntatt kontinwu ma' setturi differenti tas-soċjetà Maltija, il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti, l-istudenti, is-self-employed, l-għaqdiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Dan seħħ fuq pedamenti importanti oħra li bena Simon Busuttil bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-policy foras li jiffukaw fuq setturi differenti, l-ambjent, l-ekonomija u x-xogħol, it-tiġdid soċjali, is-saħħa, l-affarijiet Ewropej u barranin, il-kultura u l-kreattività, il-ġustizzja u l-intern. Għawdex, l-edukazzjoni u l-viżjoni fit-tul għall-politika tal-Partit Nazzjonalista. F'pajjiżna mdorrijin illi l-partiti politiċi ewlenin joħorġu bil-proposti tagħhom lejliet l-elezzjoni ġenerali. Mhux hekk qed jagħmel il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Fi tliet snin il-Partit Nazzjonalista ressaq proposti permezz ta' dokumenti dwar l-ekonomija, it-tmexxija nadifa, l-immaniġġjar aħjar tat-traffiku u l-ġlieda kontra l-obeżità. L-akbar insistenza ta' Simon Busuttil matul l-ewwel tliet snin tiegħu bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista kien il-messaġġ ta' politika onesta. Mill-ewwel
ħriġna b'idea ċara, waħda sempliċi imma ċara, politika onesta. U ħriġna bl-idea ta' politika onesta mhux għaliex kienu diġà bdew l-iskandli, Imma għax għadna honesty is the best policy u jekk irridu nerġgħu nibnu partit kbir mill-ġdid, ejja nibnu fuq is-sod, fuq pedamenti sodi, fuq l-onestà. M'hemm xejn isbaħ mill-onestà għax jekk tibni fuq l-onestà, Tkun qed tibni fis-sod. Fl-ewwel tliet snin ta' Gvern Laburista smajna u għadna nisimgħu kuljum bi skandli politiċi li jqerrew qatigħ il-fiduċja tan-nies fl-appoġġ li kien igawdi Joseph Muscat u l-partit tiegħu. L-iskandlu tal-Cafe Premier, l-iskandlu tal-Australia Hall, l-iskandlu Gaffarena. Kollha skandli politiċi fejn miljuni ta' ewro minn flus il-poplu ingħataw lil individwi minn wara dahar il-poplu Malti. L-2016, sa mill-ewwel sigħat tagħha, uriet li se tkun sena ta' kontroversji u skandli politiċi fejn jidħol il-Gvern. L-ewwel kien hemm il-messaġġ finta tal-Prim Ministru Muscat għall-ewwel tas-sena. Joseph Muscat mar fil-kċina ta' negozjant li ppoża ta' xi ħadd ordinarju. Iżda l-omm ta' kull skandlu politiku kien għad irid ifaqqa', żvelatu l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u dan b'rabta mal-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri. Dawn iż-żewġ persuni viċin ħafna ta' Joseph Muscat fittxew li jiftħu kumpaniji sigrieti u kontijiet bankarji n-naħa l-oħra tad-dinja. Fetħu kumpaniji sigrieti fil-Panama u trusts fin-New Zealand. filwaqt li fittxew li jiftħu kontijiet bankarji f'xejn anqas minn disa' banek madwar id-dinja. Simon Busuttil osserva li Joseph Muscat f'xahrejn sħaħ ta' diviża kontinwa lil idejh l-leminija u x-xellugija qatt ma qal lill-poplu ta' min hi t-tielet kumpanija sigrieta. Meta ħarġu aktar dettalji dwar il-Panama Papers, il-Partit Laburista pprova jagħti l-impressjoni li kien hemm esponenti jew nies li kellhom karigi uffiċjali taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti li ssemmew fil-Panama Papers. Dan l-eżerċizzju sempliċi ixejjen għal kollox l-impressjoni li pprova jagħti l-Partit Laburista. Il-media tal-Partit Laburista qalet li ssemmew f'dawn l-aħħar lista li ħarġet tal-Panama Papers nies li huma assoċjati jew kienu assoċjati mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom pereżempju il-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Demic. Aħna ħa nagħmlu eżerċizzju sempliċi ħafna. Se nidħlu fil-websajt tal dawn il-ġurnalisti ICIJ u ħa niktbu isem Francis Zammit Dimech. U mbagħad se naraw jekk isem Francis Zammit Dimech huwiex ser jirriżulta li issemma f'dawn il-Panama Papers. Kif tistgħu taraw hemmhekk No Results Found fejn jidħol Francis Zammit Dimech. Ħa nagħmlu nikkija u nniżlu isem ta' persuna oħra. li kien l-eks rappreżentant Malti tal-Unjoni Ewropea, Sur Richard Cachia Caruana, biex naraw jekk is-Sur Cachia Caruana jissemmiex fil-Panama Papers. U kif tistgħu taraw no results found rabta ma' Sur Richard Cachia Caruana. Jekk però mbagħad indaħlu ismijiet oħrajn, Pereżempju, jekk indaħħlu l-isem tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru s-Sur Keith Schembri, hemmhekk kif tistgħu taraw jirriżulta li s-Sur Keith Schembri jissemma fil-Panama Papers. Jekk wieħed jagħfas fuq is-Sur Keith Schembri hemmhekk isib ukoll id-dettalji b'rabta mal-kumpaniji tiegħu. L-aħħar isem li se nkunu qed indaħħlu jew aħjar qabel tal-aħħar il-Ministru Konrad Mizzi. Jekk indaħħlu l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi, hemmhekk jirriżulta wkoll l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi brabta mal-Panama Papers. L-aħħar isem issemma wkoll ħafna drabi mill-medja tal-Partit Laburista huwa persuna li jkun ta' sikwit mistieden fuq dan l-istazzjon, il-Dottor Noel Buttigieg Scicluna. Meta daħħalna ismu, kif tistgħu taraw lanqas fejn jidħol Dottor Noel Buttigieg Scicluna ma jirriżulta illi jissemma fil-Panama Papers. Dan biex nurukom dan eżerċizzju sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu intom Jekk tidħlu fil-website ICIJ tniżżlu dawn l-ismijiet illi semmejna u mbagħad kif rajtu hemmhekk ma jirriżultawx illi jissemmew fil-Panama Papers. Dwar dan il-każ, il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux talli ma keċċiex lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri iżda lil Konrad Mizzi tah promotion billi ħatru Ministru f'Kastilja u lil Keith Schembri żammu bħala ċ-Chief of Staff tiegħu. Sal-lum forsi kien hawn min kien għadu qed jagħti ċans lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Forsi kien hawn min kien għadu qed jgħid immat irid jiddeċiedi, imma tuh ċans. Issa mhux aktar. Issa il-Prim Ministru iddeċieda li jżommhom. Iddeċieda li ma jiddeċidix. Simon Busuttil bħala Kap tal-Oppożizzjoni ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern dwar dan l-akbar skandlu politiku ta' kull żmien Mozzjoni li kif mistenni minħabba li Muscat għandu maġġoranza fil-Parlament, ma għaddietx, iżda waslet il-vuċi tal-poplu li dwar dan l-iskandlu jinsab disgustat. Illum Joseph Muscat rebaħ fil-Parlament imma tilef barra l-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista huwa kburi, kburi ħafna illi llum ta vuċi lill-poplu Malti u Għawdxi. Tajna vuċi lin-Nazzjonalisti, lil-Laburisti, tajna vuċi lin-nies kollha li jridu jgħixu f'pajjiż Ewropew, demokratiku, imma fuq kollox pajjiż normali. Aħna tajna vuċi lil dawk in-nies, dawk in-nies illi ma jridux jgħixu f'pajjiż illi jħalli l-affarijiet il qegħdin nesperjenzaw għaddejjin isom xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra, fid-dibattitu Rajna deputati tal-Gvern in denial, maqtugħa mir-realtà. Ftit ġranet wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern, l-eks deputat Laburista, Marlene Farrugia, illum deputat indipendenti, ressqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi. Fuq din il-mozzjoni, il-Prim Ministru Muscat rabat idejn id-deputati tiegħu billi ordnalhom biex, kollha kemm huma, jivvutaw favur Konrad Mizzi. Dan wara li esponenti ewlenin tal-istess Gvern, fosthom il-Ministri Evarist Bartolo, Edward Scicluna u l-eks Mexxej Laburista Alfred Sant insistew li Mizzi kellu jirriżenja. Fil-Parlament, Marlene Farrugia kellha kliem iebes fil-konfront tal-Gvern u tal-Partit Laburista li sa ftit ilu kienet tagħmel parti minnu. Mhux sewwa
li persuna li tingħata l-fiduċja tal-poplu Ftit wara li tieħu l-poter, tiftaħ kumpanija fil-Panama. Għaliex il-mistoqsija li kulħadd jistaqsi iva hija kif għattilkom l-istorja tal-omm u Malta. Għaliex fil-Panama? Għaliex tittaħbi minn pajjiżek? Għaliex inti ministru tajnik dak l-unur U inti lil Malta li hija ġurisdizzjoni finanzjarja tant meqjuma bix-xogħol ta' qabel u ta' issa, inti tajtha dik id-daqqa ta' ħarta għaliex inti ma żiltx lil pajjiżek meta ġejt biex tagħżel. Għaliex? Ma kienx biżżejjed. Iwa ma kienx biżżejjed illi f'leġiżlatura Leġiżlatura sħiħa għaddew tliet snin minna. Kull fej kien dan il-Ministru, Projects Malta, Ene Malta, Enerġija u anke Saħħa. Kuntratti ikkuntratjati fismi u fisimkom, kuntratti ta' miljuni kbar Ma jiġux hawnhekk ħalli inti tkun taf x'qed jiġi kkuntrattjat fuq ismek. Mhux biżżejjed. Mument importanti fit-tmexxija tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien meta insista li għandu jkun hemm emendi fil-liġi għall-bejgħ taċ-ċittadinanza. Il-liġi dwar iċ-ċittadinanza hi liġi li tmiss il-bażiku ta' dak li aħna. Għax kif spjega tajjeb kemm-il darba Simon Busuttil, iċ-ċittadinanza mhix fuljett b'ritratt tagħna, imma hi sħubija f'nazzjon. Nazzjon li mhux kollezzjoni ta' nies f'territorju imma moviment bi spirtu kollettiv. Simon Busuttil wera t-triq 'il quddiem. L-Oppożizzjoni ssuġġeriet tibdil bis-sens biex iċ-ċittadinanza tibqa' rabta mal-pajjiż mhux issir xirja, tibqa' impenn lejn Malta b'investiment li joħloq ix-xogħol u l-ġid fit-tul, mhux isir bejgħ ta' malajr. privat u bil-moħbi. Illi l-Gvern ifittex kunsens fuq din il-liġi. Illi isejjaħ lill-Oppożizzjoni madwar mejda, inpoġġu flimkien, illi taraw l-oġġezzjonijiet tagħna, għamilnielkom ċara issa x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna. Aħna lesti illi nitkellmu, lesti illi nitkellmu sakemm hemm parametri ċari li jkun hemm residenza qabel u li jkun hemm investiment mhux xiri. Qed ngħidulkom x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna u aħna qed nappellaw għall-Gvern biex ipoġġi magħna madwar mejda u iva, ejja nagħmlu skema tajba. Ejja nagħmlu skema illi kollha nistgħu nivvutaw favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li kollha nistgħu nkunu favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li tkun tajba għal pajjiżna u mhux li tkun ħażina għal pajjiżna. Ejja nsibu kunsens fuq din il-ħaġa. Nappellawlkom minn qalbna biex insibu kunsens. Għax pajjiżna jixraqlu kunsens speċjalment fuq xi ħaġa li fil-fehma tagħna, fil-fehma meqjusa tagħna, tista' tkun ta' dannu kbir għal pajjiżna. Fin-nuqqas però, Sur President, ikolli ngħid, u b'dispjaċir ngħid, fin-nuqqas ta' kunsens, l-Oppożizzjoni, u qed niddikjara b'mod ċar illum, se tirriżerva l-pożizzjoni tagħha, U biex nuża frażi li anki jħobb juża l-Prim Ministru stess, aħna m'aħna se neskludu xejn.
Il-Gvern Laburista jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha. L-istatistika turi li l-ekonomija fl-aħħar xhur kibret b'6 fil-mija. minnu li oqsma bħalma huma dawk tal-gaming, tal-kostruzzjoni, tal-catering u tat-turiżmu komplew sejrin tajjeb, l-ekonomija żammet rankatura tajba grazzi għall-bażi b'saħħitha li bena l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda minn dan it-tkabbir ekonomiku mhux qed igawdi kulħadd. Il-ħaddiema b'paga medja jew anqas bdew ibatu tnaqqis reali fil-pagi tagħhom. Mill-elezzjoni 'l hawn, il-pagi medji jew anqas lanqas biss laħqu mal-għoli tal-ħajja. Dan huwa konfermat fil-Labour Force Survey li ħareġ fit-23 ta' Marzu li għadda u li huwa l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Il-Labour Force Survey hu stħarriġ dettaljat ħafna illi jsir fuq kampjun ta' 3,200 familja jiġifieri madwar 8,000 ruħ. Dan huwa kampjun kbir ħafna. U l-istħarriġ fuq il-pagi jsir fuq il-payslips fiżiċi tal-pagi u għalhekk dan jagħmel l-istħarriġ ta' min joqgħod fuqu ħafna. 78,000 ħaddiem jew nofs il-ħaddiema kollha mill-elezzjoni ġenerali 'l hawn batew tnaqqis reali fil-pagi tagħhom għax iż-żidiet żgħar li kellhom lanqas biss laħqu mqar mal-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument bil-viżjoni ekonomika tiegħu, 145 proposta mifruxin f'għoxrin prijorità għal ekonomija li taħdem għalik.
Id-dokument Ekonomija għan-Nies huwa l-ewwel pass fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista s-snin li ġejjin biex imbagħad fuqha jinbena l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija. Dan id-dokument huwa l-punt ta' tluq. Dan il-punt ta' tluq ifassal il-prijoritajiet li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem fuqhom għat-tip ta' ekonomija li jixtieq għal pajjiżna, ekonomija għan-nies, ekonomija illi taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija għan-Nies hu mqassam fuq ħames elementi li jridu jsuqu l-ekonomija li tikber aktar, tikber b'mod sostenibbli u f'oqsma ġodda u tikber għan-nies. Ekonomija li tippremja lil min hu bil-għaqal, lil min hu bieżel u lil min jistinka, mhux lil min għandu l-kuntatti, anke korrotti, man-nies fil-poter. Ekonomija li tgħin lill-businessman Malti jikber u jilħaq il-potenzjal tiegħu f'dinja ġdida, Mhux javvanzaw biss il-businesses preferuti. Ekonomija li toħloq futur sabiħ għalina, għat-tfal tagħna u għat-tfal tagħhom. Simon Busuttil jinsisti li mill-ekonomija għandu igawdi kulħadd u mhux biss il-ftit. Dan l-appell reġa' għamlu fid-duskors fil-Kunsill Ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Politika onesta hija wkoll fl-interess ekonomiku ta' pajjiżna għaliex in-nuqqas ta' politika onesta tfisser illi l-ekonomija, b'saħħitha kemm hi b'saħħitha, ma tkunx ekonomija għan-nies, imma tispiċċa tkun ekonomija għall-ftit illi minnha jiggwadanjaw biss il-ftit. Aħna rridu ekonomija li tkun verament għal kulħadd, li tagħti tassew opportunitajiet għal kulħadd, ekonomija li tkun tassew għan-nies. Għalhekk politika onesta tagħtik riżultati ekonomiċi aħjar illi minnhom jista' igawdi kulħadd u inti Mhux biex tieħu xi ħaġa li hi tiegħek trid tispiċċa tal-lagħab tal-politiku kif ġabna dan il-Gvern. L-ambjent hu fuq nett tal-aġenda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Ħafna nies jistaqsu jekk l-enfasi l-ġdida li qed jagħmel fil-politika Maltija l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil fuq l-ambjent u l-indafa politika iwasslux biex jirbaħ elezzjoni ġenerali. Hija mistoqsija li jagħmlu dawk li jafu li hawn min jivvota skont jekk il-Gvern ikunx tah xi biċċa mill-ambjent biex igawdiha u biss u li hawn uħud jivvutaw skont jekk il-Gvern ikunx thom xi ħaġa li ma ħaqqhomx. Iżda llum, għexieren ta' eluf ta' nies ġenwini qed jindunaw li l-korruzzjoni teqred l-ambjent kif juri mqari l-ftehim li sar f'minuta ma' spekulatur mill-Ġordan biex jieħu b'xejn biċċa art verġni faċċata tal-baħar. Dwar l-ambjent il-Partit Nazzjonalista fuq direzzjoni ta' Simon Busuttil sejjaħ konferenza nazzjonali dwar dan is-suġġett u ressaq dokument bi proposti dwar dan. Id-dokument Idea Ambjent li jiġbor fih madwar mitt proposta ambjentali jiffoka fuq diversi setturi ambjentali fosthom l-ambjent bħala prijorità, l-istrateġija ambjentali fit-tul, il-ġid komuni u l-governanza tajba. Ejja nifqu mit-tiġrija lejn il-qiegħ, ejja noffru impenn sod biex inħarsu l-ambjent, ejja nagħtu vuċi soda lil dawk li huma ġenwini fuq l-ambjent, ejja noffru tama ġdida għal kwalità ta' ħajja aħjar. Simon Busuttil saħaq li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun favur l-ambjent u jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Iva, nistgħu nkunu favur l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Għaliex hemm ħafna nies li huma favur l-ambjent. Hemm ħafna nies jaqblu ma' dak li qed ngħidu aħna. Hemm ħafna nies illi jafu illi dak li għadt jien illum jagħmel sens u jekk jagħmel sens jaqblu miegħu u allura lesti illi jappoġġjawna f'dak illi jagħmel sens. Il-proprjetà pubblika mhijiex il-proprjetà tal-Gvern. Mhijiex il-proprjetà ta' Joseph Muscat, il-proprjetà pubblika hija tagħna lkoll. U għandek tittrattah bħala gwardjan tal-proprjetà pubblika u mhux il-Gvern jaqbad u juża l-proprjetà pubblika daqslikieku kienet tiegħu. L-attakk sfrenat ma jaqta' xejn fuq l-ambjent ta' pajjiżna, qisu l-ambjent ma jispiċċa qatt jew inkella qiegħed hemm għal dejjem. Aqtgħuha din illi għamiltu sfreġju sħiħ mill-ambjent. Iva, diġà kien hemm diffikultajiet illi in parti aħna wkoll responsabbli miegħu. Imma ejja naqtgħu linja, ejja ngħidu, isma', l-ambjent mhux tagħna, l-ambjent tat-tfal tagħna, ejja nibdew neħdu ħsiebu flimkien darba għal dejjem. It-traffiku hi waħda mill-problemi ewlenin illi n-nies iħabbtu wiċċhom magħha ta' kuljum. Il-Partit Nazzjonalista għadu kif ressaq proposti dwar it-traffiku. Dwar it-traffiku, l-Partit Nazzjonalista nieda dokument b' 35 proposta konkreta b'soluzzjonijiet fl-immedjata traffiku f'pajjiżna. Dan id-dokument fih diversi inċentivi wkoll li huma indirizzati biex iħajru lill-pubbliku biex juża sistemi alternattivi ta' trasport. Dan id-dokument hu l-frott ta' proċess sħiħ ta' konsultazzjoni ma' diversi entitajiet u stakeholders fis-settur.
35 proposta konkreta mill-Oppożizzjoni, mhux mill-Gvern, mill-Oppożizzjoni li nistgħu nnaqqsu t-traffiku illum, mhux sentej oħra meta nkunu fil-Gvern, mhux ħames snin oħra, illum! Proposti konkreti. Proposti konkreti u anki għaliex għandna Ministru tat-traffiku, skużawni, tat-trasport, li hu għal kollox inkompetenti, jiġifieri dan, fi tliet snin it-traffiku mhux naqsu, rnexxielu jżidu. Dan il-Ministru tant ma rnexxilux fuq it-traffiku illi lanqas rapport tiegħu stess il-Kummissjoni Ewropea, kif qalet Martes nhar il-Ġimgħa, għadha kif qalet li Malta lanqas rapport bi pjan tagħha uffiċjali dwar kif ser tittekilja t-traffiku Għadha ma għamlet! Immaġinaw ftit, f'pajjiżna, mhux il-Gvern joħroġ b'rapport bil-proposti, bis-soluzzjonijiet, imma l-Oppożizzjoni toħroġ bil-soluzzjonijiet! L-iggvernar tajjeb ukoll hu fuq nett tal-aġenda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil. Simon Busuttil nieda dokument importanti, l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta, b'109 proposti għall-iggvernar tajjeb biex kif inhu t-titlu stess tad-dokument, nibnu fiduċja ġdida fil-politika. Illum qegħdin niktbu paġna ġdida fl-istorja politika ta' dan il-partit, fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż. Illum qegħdin nippreżentaw dokument illi huwa dokument differenti, dokument, li jagħti nifs tassew ġdid, dokument illi jagħti tassew il-bidla li riedu n-nies. Id-dokument huwa fl-aqwa linja mal-iżviluppi t-tajbin fil-politika demokratika u libera, jiġifieri dawk l-iżviluppi illi jgħaddu l-poter minn idejn il-politiċi direttament għal idejn in-nies u għal għand l-għaqdiet li jiffurmaw in-nies, is-soċjetà ċivili, u għal għand il-korpi li jiddefendu lin-nies, l-istituzzjonijiet indipendenti, tal-Istat. L-istituzzjonijiet irridu nagħmluhom tassew istituzzjonijiet awtonomi kemm taħt Gvern Nazzjonalista imma anki taħt Gvern Laburista u allura rridu norbtu mhux biss lill-Partit Nazzjonalista bl-istandards għoljin imma rridu norbtu darba għal dejjem lill-Partit Laburista wkoll għaliex jekk mhumiex kapaċi jintrabtu huma ma' standards għolja allura tajjeb illi norbtuhom aħna. Dan huwa dokument li huwa għaż-żgħażagħ tagħna għaliex qiegħed juri kif għandha ssir il-politika minn issa 'l quddiem. Iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament illum qegħdin jaraw Gvern illi jaqtagħlhom qalbhom mill-politika. illi jgħidilhom tħarsux lejn il-politika, illi jgħidilhom tassoċjawx ruħkom mal-politika. Dan hu dokument illi liż-żgħażagħ jgħidilhom il-politika hija għalikom ukoll. Idħlu fil-politika u agħmlu differenza. Din hija l-bidla illi rridu n-nies tassew. Din hija l-bidla illi jeħtieġ f'dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux xi monopolju tal-ideat biex il-poter jgħaddi f'idejn in-nies imma bħalissa qed naraw proprju il-maqlub. Għalhekk id-dokument li nieda Simon Busuttil huwa fl-aqwa tradizzjoni tad-demokrazija libera u rispons f'waqtu għal dak li qed naraw jiġri madwarna bħalissa. Bija Cup, l-għażla hija ċara. Irridu nkunu korretti. Dik hi l-unika triq tagħna. Jien nirrifjuta illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nkun maħmuġ daqsu jew aktar minnu. Jien irrid illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nuri illi kapaċi nkun korrett iktar minnu. Mhux korrott, imma korrett. Dik hija d-differenza. Iffaċċjat minn każijiet li bis-suspetti li joħolqu u jnawru l-fiduċja tan-nies fil-politika, Simon Busuttil ħa azzjoni immedjata fejn involuti kien hemm nies fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu kemm fil-każ li fih hemm ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna Debono bl-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu kif ukoll wara akkużi li saru fil-konfront ta' dak li llum huwa l-eks Deputat Nazzjonalista Joe Cassar. F'dan, Simon Busuttil wera differenza kbira mill-politika ta' Joseph Muscat. Huwa ċar għal kulħadd li f'din il-ġrajja Simon Busuttil ħa azzjoni proattiva, ma qagħadx jistenna l-ġrajjiet iseħħu imma aġixxa dwarhom minn qabel. Fejn kellna d-diffikultajiet iffaċċjajniehom, fejn rajna li min min-naħa tagħna għamel ħażin ikkoreġejniehom u ħadna azzjoni wkoll, ma bżajniex. Għaliex honesty is the best policy. Aħna m'aħniex maħmuġin, aħna differenti u lesti inwegħdu Gvern differenti minn dan il-Gvern maħmuġ. Dik hija t-tip ta' governanza illi għandu bżonn pajjiżna. U rrid nispjegalkom illi politika onesta, politika onesta mhijiex xi ħaġa fl-arja. U mhijiex kwistjoni biss ta' governanza. Politika onesta hija xi ħaġa konkreta, xi ħaġa li minnha jistgħu jgawdu n-nies. Politika onesta, per eżempju, twassal għal istituzzjonijiet b'saħħithom. Istituzzjonijiet b'saħħithom, istituzzjonijiet li jkunu hemm biex jiddefendu lilek, mhux biex jiddefendu lill-Gvern, mhux biex jgħattu lill-Gvern. Imma biex jieħdu azzjoni, kif jista' jkun f'pajjiżna illi fuq l-iskandlu ta' Panama il-Kummissarju tal-Pulizija ma jibdiex investigazzjoni meta għandek każ b'suspetti kbar ta' korruzzjoni, ta' korruzzjoni tinten, meta għandek każ b'suspetti kbar ta' ħasil ta' flus għax li int tintrabat li tpoġġi miljun ewro f'kont bankarju fil-Panama kull sena hija riħa ta' korruzzjoni u xejn aktar. Fejn huma l-pulizija? Għaliex mhumiex qegħdin jiċċaqalqu l-pulizija? U allura politika onesta hija fl-interess tiegħek għax tagħtik istituzzjonijiet tassew indipendenti, tassew li jħarsu l-interess tiegħek, tassew li jkunu hemmhekk biex jipproteġuk, mhux jiġi, per eżempju, insiru nafu li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru għamel din l-istruttura kollha biex ma jħallasx it-taxxa f'pajjiżna u ma nisimgħu xejn! Fejn hu l-Kummissarju tat-Taxxi Interni? X'investigazzjoni inbdiet, meta dan huwa l-iktar persuna viċin tal-Gvern, viċin tal-Prim Ministru? Kif il-Prim Ministru jippretendi illi intom tħallsu t-taxxi jekk min hu ċ-Chief of Staff tiegħu qiegħed jitħalla jagħmel dawn l-istrutturi?
Il-ħidma ta' Simon Busuttil tkompli, il-ħidma għal Malta aħjar. Il-Partit Nazzjonalista fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika issa qiegħed kważi ras imbrass mal-Partit Laburista. Mhux ta' b'xejn illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed juri illi huwa f'pożizzjoni illi l-elezzjoni li ġejja fejn qabel kulħadd tista' tgħid kien jgħid intkom għandkom għaxar snin fl-Oppożizzjoni, forsi ħmistax-il sena wkoll, Missa tkellmu man-nies hemm barra u araw kif jaħsbuha. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed hawn. Il-Partit Nazzjonalista se joffri sfida. Il-Partit Nazzjonalista huwa forza relevanti f'pajjiżna. Imma l-isfida tiegħi issa, l-isfida tiegħi issa mhix biss li nwiegħed Partit Nazzjonalista differenti, imma li nwegħdu wkoll Gvern differenti. Dik hi il-wegħda illi jien irrid nagħmel ċara llum, illi nwiegħed Gvern differenti. Gvern differenti mill-amministrazzjonijiet nazzjonalisti tal-passat, imma ċertament Gvern differenti mill-Gvern illi għandna illum. Gvern differenti li jkun mibni fuq ħaġa waħda, jkun mibni fuq dak Politika onesta. F'għadd ta' okkażjonijiet, Simon Busuttil kien il-vuċi tan-nies, bħal meta din is-sena wassal il-vuċi ta' għexieren ta' eluf ta' Maltin u Għawdxin ta' kulur politiku differenti illi niżlu fit-toroq jipprotestaw kontra l-aġir tal-Prim Ministru quddiem l-iskandlu tal-Panama. f'ġieħ is-sewwa, f'ġieħ il-ġurament ta' lealtà lejn il-Kostituzzjoni illi ħadt, f'ġieħ l-interess nazzjonali, itlaq 'il barra issa qabel ma ssir aktar ħsara lill-pajjiż! L-Australia Hall. Il-Cafe Premier, iż-żjara moħbija fl-Azerbaijan, l-iskandlu Gaffarena, l-art ta' Zonqor, u issa, il-kumpaniji sigrieti fil-Panama u f'kull wieħed minn dawn l-iskandli għandek jew nil-firma jew it-timbru ta' Joseph Muscat. Mela hekk sew! Għandna Prim Ministru illi jiftaħar li huwa salesman u issa għandna Ministru tiegħu u Chief of Staff tiegħu illi jiftaħru illi huma sensara. Mela wieħed qiegħed ibigħ u t-tnejn l-oħra qegħdin jieħdu s-senserija! F'din il-pjazza ta' Kastilja illum qegħdin jidwu mill-ġdid il-kliem ta' Rużar Briffa, il-kliem immortali tiegħu. Il-folla qamet f'daqqa u għajtet, Jien Maltija! Miskin min ikasbarni! Miskin min jidħaq bija! Malta aħjar hija Malta fejn min imexxi jaqdi, mhux jinqeda. Malta aħjar fejn kulħadd iħoss li hu parti minn pajjiż wieħed, fejn dawk li jkunu qed imexxu jkunu qed jaqdu lil kulħadd, Mhux Malta fejn dawk li jkunu qed imexxu jaqdu lilhom infushom. Malta aħjar għax ikollha pjan għall-ħolqien ta' xogħol, pagi tajbin. Malta aħjar fejn kulħadd ikun taħt l-istess liġi u ġustizzja. Hekk tkun Malta aħjar, din il-missjoni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-messaġġ ta' politika onesta. Jiena wgħedt U b'umiltà jidhirli li qiegħed nagħti Partit Nazzjonalista differenti. Imma llum qiegħed inwiegħed ukoll u determinat illi nagħti Gvern għal pajjiżna differenti. Differenti għaliex ikun mibni fuq l-onestà. Differenti għaliex honesty is the best policy. Differenti għaliex politika onesta jaqbillek int, tgawdi int, tmur tajjeb int u mhux il-korrott. Differenti għaliex kun gvern illi mhux qiegħed hemm biex jirbaħ l-elezzjoni. Joseph Muscat dik kienet il-missjoni ta' ħajtu illi jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Problema kienet li la darba rebaħa ma kellux edeja ta' x'ser jagħmel wara. Ħlif illi jiffangaw dawk tal-qalba. Jiena ma nweddx u mhix il-missjoni tiegħi illi aħna nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Il-missjoni tiegħi hi illi nnaddfu s-sistema politika f'pajjiżna. U għax ser innaddfu s-sistema politika f'pajjiżna, allura iva, ser nirbħu l-elezzjoni ġenerali. U allura jiena nistidinkom illi f'din il-missjoni tingħaqdu miegħi Ejja nidħlu f'din il-kamra mudlama, ejja niftħu il-bibien u t-twieqi ta' din il-kamra mudlama biex jidħol fiha id-dawl, sabiex nitfgħu id-dawl fejn hemm id-dlam, sabiex tidħol fiha l-arja friska, sabiex innaddfu din il-kamra mit-tajn kbir, mill-ħmieġ kbir, mill-insulti, mill-konfrontazzjoni, mill-ġlied. Ejja nidħlu f'din il-kamra Ejja nnaddfuha, ejja nuru li nistgħu nagħmlu politika differenti, għaliex dik hi l-politika li jistħoqqlu l-poplu Malti u Għawdxi. mhux mill-Gvern, mill-Oppożizzjoni li nistgħu nnaqsu t-traffiku illum. Mhux sentej oħra meta nkunu fil-Gvern, mhux ħames snin oħra, illum. Proposti konkreti. Proposti konkreti u anki għaliex għandna Ministru tat-Traffiku, skużawni, tat-Trasport, illi hu għal kollox inkompetenti, jiġifieri dan fi tliet snin it-traffiku mhux naqsu, jirnexxielu jżidu. Dan il-Ministru tant ma rnexxilux fuq it-traffiku illi lanqas rapport tiegħu stess il-Kummissjoni Ewropea kif qalet Martes nhar il-Ġimgħa għadha kif qalet li Malta lanqas rapport bi pjan tagħha uffiċjali dwar kif ser tittekilja t-traffiku għadha ma għamlet. Immaġinaw ftit. F'pajjiżna, mhux il-Gvern joħroġ b'rapport bil-proposti, bis-soluzzjonijiet, imma l-Oppożizzjoni toħroġ bil-soluzzjonijiet. L-iggvernar tajjeb ukoll hu fuq nett tal-aġenda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil. Simon Busuttil nieda dokument importanti, l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta, b'109 proposti għall-iggvernar tajjeb biex kif inhu t-titlu stess tad-dokument, nibnu fiduċja ġdida fil-politika. Illum qegħdin niktbu paġna ġdida fl-istorja politika ta' dan il-partit, fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż. Illum qegħdin nippreżentaw dokument illi huwa dokument differenti, dokument li jagħti nifs tassew ġdid, dokument illi jagħti tassew il-bidla li riedu n-nies. Id-dokument huwa fl-aqwa linja mal-iżviluppi t-tajbin fil-politika demokratika u libera, jiġifieri dawk l-iżviluppi li jgħaddu l-poter minn idejn il-politiċi direttament għal idejn in-nies u għal għand l-għaqdiet li jiffurmaw in-nies, is-soċjetà ċivili, u għal għand il-korpi li jiddefendu lin-nies, l-istituzzjonijiet indipendenti, tal-Istat. L-istituzzjonijiet irridu nagħmluhom tassew istituzzjonijiet awtonomi kemm taħt Gvern Nazzjonalista imma anki taħt Gvern Laburista u allura rridu norbtu mhux biss lill-Partit Nazzjonalista bl-istandards għoljin imma rridu norbtu darba l dejjem lill-Partit Laburista wkoll għaliex jekk mhumiex kapaċi jintrabtu huma ma' standards għolja allura tajjeb illi norbtuhom aħna. Dan huwa dokument li huwa għaż-żgħażagħ tagħna għaliex qiegħed juri kif għandha ssir il-politika minn issa 'l quddiem. Iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament illum qegħdin jaraw Gvern illi jaqtagħlhom qalbhom mill-politika. illi jgħidilhom tħarsux lejn il-politika, illi jgħidilhom tassoċjawx ruħkom mal-politika. Dan hu dokument illi liż-żgħażagħ jgħidilhom il-politika hija għalikom ukoll. Idħlu fil-politika u agħmlu differenza. Din hija l-bidla illi rridu n-nies tassew. Din hija l-bidla illi jeħtieġ f'dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux xi monopolju tal-ideat biex il-poter jgħaddi f'idejn in-nies imma bħalissa qed naraw proprju il-maqlub. Għalhekk id-dokument li nieda Simon Busuttil huwa fl-aqwa tradizzjoni tad-demokrazija libera u rispons f'waqtu għal dak li qed naraw jiġri madwarna bħalissa. Bija Cup, l-għażla hija ċara. Irridu nkunu korretti. Dik hi l-unika triq tagħna. Jien nirrifjuta illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nkun maħmuġ daqsu jew aktar minnu. Jien irrid illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nuri illi kapaċi nkun korrett iktar minnu. Mhux korrott, imma korrett. Dik hija d-differenza. Iffaċċjat minn każijiet li bis-suspetti li joħolqu u jnawru l-fiduċja tan-nies fil-politika, Simon Busuttil ħa azzjoni immedjata fejn involuti kien hemm nies fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu kemm fil-każ illi fih hemm ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna Debono bl-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu kif ukoll wara akkużi li saru fil-konfront ta' dak li llum huwa l-eks Deputat Nazzjonalista Joe Cassar. F'dan, Simon Busuttil wara differenza kbira mill-politika ta' Joseph Muscat. Huwa ċar għal kulħadd li f'din il-ġrajja Simon Busuttil ħa azzjoni proattiva, ma qagħadx jistenna l-ġrajjiet iseħħu imma aġixxa dwarhom minn qabel. Fejn kellna d-diffikultajiet iffaċċjajniehom, fejn rajna li min min-naħa tagħna għamel ħażin ikkoreġejniehom u ħadna azzjoni wkoll, ma bżajniex għaliex onesti is the best policy. Aħna m'aħniex maħmuġin, aħna differenti u lesti inwegħdu Gvern differenti minn dan il-Gvern maħmuġ. Dik hija t-tip ta' governanza illi għandu bżonn pajjiżna. U rrid nispjegalkom illi politika onesta, politika onesta mhijiex xi ħaġa fl-arja. U mhijiex kwistjoni biss ta' governanza. Politika onesta hija xi ħaġa konkreta, xi ħaġa illi minnha jistgħu jgawdu n-nies. Politika onesta, per eżempju, twassal għal istituzzjonijiet b'saħħithom. Istituzzjonijiet b'saħħithom, istituzzjonijiet li jkunu hemm biex jiddefendu lilek, mhux biex jiddefendu lill-gvern, mhux biex jgħattu lill-gvern, imma biex jieħdu azzjoni, Kif jista' jkun f'pajjiżna illi fuq l-iskandlu ta' Panama il-Kummissarju tal-Pulizija ma jibdiex investigazzjoni meta għandek każ b'suspetti kbar ta' korruzzjoni, ta' korruzzjoni tinten, meta għandek każ b'suspetti kbar ta' ħasil ta' flus għax li int tintrabat li tpoġġi miljun ewro f'kont bankarju fil-Panama kull sena hija riħa ta' korruzzjoni u xejn aktar! Fejn huma l-pulizija? Għaliex mhumiex qegħdin jiċċaqalqu l-pulizija? jagħtu tnaqqis reali fil-pagi tagħhom. Mill-elezzjoni 'l hawn, il-pagi medji, jew anqas, lanqas biss laħqu mal-għoli tal-ħajja. Dan huwa konfermat fil-Labour Force Survey li ħareġ fit-23 ta' Marzu li għadda u li hu għall-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Il-Labour Force Survey hu stħarriġ dettaljat ħafna illi jsir fuq kampjun ta' 3,200 familja jiġifieri madwar 8,000 ruħ. Dan huwa kampjun kbir ħafna. U l-istħarriġ fuq il-pagi jsir fuq il-payslips fiżiċi tal-pagi u għalhekk dan jagħmel l-istħarriġ ta' min joqgħod fuqu ħafna. 78,000 ħaddiem jew nofs il-ħaddiema kollha mill-elezzjoni ġenerali 'l hawn batew tnaqqis reali fil-pagi tagħhom għax iż-żidiet żgħar li kellhom lanqas biss laħqu mqar mal-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument bil-viżjoni ekonomika tiegħu, 145 proposta mifruxin f'għoxrin prijorità għal ekonomija li taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija għan-Nies huwa l-ewwel pass fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista s-snin li ġejjin biex imbagħad fuqha jinbena l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija. Dan id-dokument huwa l-punt ta' tluq. Dan il-punt ta' tluq ifassal il-prijoritajiet li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem fuqhom għat-tip ta' ekonomija li jixtieq għal pajjiżna, ekonomija għan-nies, ekonomija illi taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija għan-Nies hu mqassam fuq ħames elementi li jridu jsuqu l-ekonomija li tikber aktar, tikber b'mod sostenibbli u f'oqsma ġodda u tikber għan-nies. Ekonomija li tippremja lil min hu bil-għaqal, lil min hu bieżel u lil min jistinka, mhux lil min għandu l-kuntatti, anke korrotti, man-nies fil-poter. Ekonomija li tgħin lill-businessman Malti jikber u jilħaq il-potenzjal tiegħu f'dinja ġdida, Mhux javvanzaw biss il-businesses preferuti. Ekonomija li toħloq futur sabiħ għalina, għat-tfal tagħna u għat-tfal tagħhom. Simon Busuttil jinsisti li mill-ekonomija għandu igawdi kulħadd u mhux biss il-ftit. Dan l-appell reġa' għamlu fid-diskors fil-Kunsill Ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Politika onesta hija wkoll fl-interess ekonomiku ta' pajjiżna għaliex in-nuqqas ta' politika onesta tfisser illi l-ekonomija, b'saħħitha kemm hi b'saħħitha, ma tkunx ekonomija għan-nies, imma tispiċċa tkun ekonomija għall-ftit illi minnha jiggwadanjaw biss il-ftit. Aħna rridu ekonomija li tkun verament għal kulħadd, li tagħti tassew opportunitajiet għal kulħadd, ekonomija li tkun tassew għan-nies. Għalhekk politika onesta tagħtik riżultati ekonomiċi aħjar illi minnhom jista' igawdi kulħadd u inti Mhux biex tieħu xi ħaġa li hi tiegħek trid tispiċċa tal-lagħab tal-politiku kif ġabna dan il-Gvern. L-ambjent hu fuq nett tal-aġenda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Ħafna nies jistaqsu jekk l-enfasi l-ġdida li qed jagħmel fil-politika Maltija l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil fuq l-ambjent u l-indafa politika iwasslux biex jirbaħ elezzjoni ġenerali. Hija mistoqsija li jagħmlu dawk li jafu li hawn min jivvota skont jekk il-Gvern ikunx tah xi biċċa mill-ambjent biex igawdiha u biss u li hawn uħud jivvutaw skont jekk il-Gvern ikunx tomm xi ħaġa li ma ħaqqhomx. Iżda llum, għexieren ta' eluf ta' nies ġenwini qed jindunaw li l-korruzzjoni teqred l-ambjent kif juri mqar il-ftehim li sar f'minuta ma' spekulatur mill-Ġordan biex jieħu b'xejn biċċa art verġni faċċata tal-baħar. Dwar l-ambjent il-Partit Nazzjonalista fuq direzzjoni ta' Simon Busuttil sejjaħ konferenza nazzjonali dwar dan is-suġġett u ressaq dokument bi proposti dwar dan. Id-dokument Idea Ambjent li jiġbor fih madwar mitt proposta ambjentali jiffoka fuq diversi setturi ambjentali fosthom l-ambjent bħala prijorità, l-istrateġija ambjentali fit-tul, il-ġid komuni u l-governanza tajba. Ejja nifqu mit-tiġrija lejn il-qiegħ, ejja noffru impenn sod biex inħarsu l-ambjent, ejja nagħtu vuċi soda lil dawk li huma ġenwini fuq l-ambjent, ejja noffru tama ġdida għal kwalità ta' ħajja aħjar. Simon Busuttil saħaq li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun favur l-ambjent u jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Iva, nistgħu nkunu favur l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Għaliex hemm ħafna nies li huma favur l-ambjent. Hemm ħafna nies jaqblu ma' dak li qed ngħidu aħna. Hemm ħafna nies illi jafu illi dak li għadt jien illum jagħmel sens u jekk jagħmel sens jaqblu miegħu u allura lesti illi jappoġġjawna f'dak illi jagħmel sens. Il-proprjetà pubblika mhijiex il-proprjetà tal-Gvern. Mhijiex il-proprjetà ta' Joseph Muscat, il-proprjetà pubblika hija tagħna lkoll. U għandek tittrattah bħala gwardjan tal-proprjetà pubblika u mhux il-Gvern jaqbad u juża l-proprjetà pubblika daqslikieku kienet tiegħu. L-attakk sfrenat ma jaqta' xejn fuq l-ambjent ta' pajjiżna, qisu l-ambjent ma jispiċċa qatt jew inkella qiegħed hemm għal dejjem. Aqtgħuha din illi għamiltu sfreġju sħiħ mill-ambjent. Iva, diġà kien hemm diffikultajiet illi in parti aħna wkoll responsabbli miegħu. Imma ejja naqtgħu linja, ejja ngħidu isma' l-ambjent mhux tagħna, l-ambjent tat-tfal tagħna, ejja nibdew neħdu ħsiebu flimkien darba għal dejjem. It-traffiku hi waħda mill-problemi ewlenin illi n-nies iħabbtu wiċċhom magħha ta' kuljum. Il-Partit Nazzjonalista għadu kif ressaq proposti dwar it-traffiku. Dwar it-traffiku, l-Partit Nazzjonalista nieda dokument b' 35 proposta konkreta b'soluzzjonijiet fl-immedjata traffiku f'pajjiżna. Dan id-dokument fih diversi inċentivi wkoll li huma indirizzati biex iħajru lill-pubbliku biex juża sistemi alternattivi ta' trasport. Dan id-dokument hu l-frott ta' proċess sħiħ ta' konsultazzjoni ma' diversi entitajiet u stakeholders fis-settur.
35 proposta konkreta mill-Oppożizzjoni. lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri, iżda lil Konrad Mizzi tah promotion billi ħatru Ministru f'Kastilja u lil Keith Schembri żammu bħala ċ-Chief of Staff tiegħu. Sal-lum forsi kien hawn min kien għadu qed jagħti ċans lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Forsi kien hawn min kien għadu qed jgħid imma għad irid jiddeċiedi, imma tuh ċans. Issa mhux aktar. Issa, il-Prim Ministru iddeċieda li jżommhom. Iddeċieda li ma jiddeċidix. Simon Busuttil bħala Kap tal-Oppożizzjoni ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern dwar dan l-akbar skandlu politiku ta' kull żmien, mozzjoni li kif mistenni minħabba li Muscat għandu maġġoranza fil-Parlament, ma għaddietx. Iżda waslet il-vuċi tal-poplu li dwar dan l-iskandlu jinsab disgustat. Illum Joseph Muscat Rebaħ fil-Parlament imma tilef barra l-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista huwa kburi, kburi ħafna illi llum ta' vuċi lill-poplu Malti u Għawdxi. Tajna vuċi lin nazzjonalisti lil laburisti tajna vuċi lin nies kollha li jridu jgħixu f'pajjiż Ewropew, demokratiku, imma fuq kollox pajjiż normali. Aħna tajna vuċi lil dawk in-nies, dawk in-nies illi ma jridux jgħixu f'pajjiż illi jħalli l-affarijiet li qegħdin nesperjenzaw għaddejjin qishom xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra, fid-dibattitu rajna deputati tal-Gvern in denial, maqtugħa mir-realtà. Ftit ġranet wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern, l-eks deputat Laburista, Marlene Farrugia, illum deputat indipendenti, ressqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi. Fuq din il-mozzjoni, l-Prim Ministru Muscat rabat idejn id-deputati tiegħu billi ordnalhom biex, kollha kemm huma, jivvutaw favur Konrad Mizzi. Dan wara li esponenti ewlenin tal-istess Gvern, fosthom il-Ministri, Evarist Bartolo, Edward Scicluna u l-eks Mexxej Laburista Alfred Sant insistew li Mizzi kellu jirriżenja. Fil-Parlament, Marlene Farrugia kellha kliem iebes fil-konfront tal-Gvern u tal-Partit Laburista li sa ftit ilu kienet tagħmel parti minnu. Mhux sewwa li persuna li tingħata l-fiduċja tal-poplu ftit wara li tieħu l-poter Tiftaħ kumpanija fil-Panama? Għaliex il-mistoqsija li kulħadd jistaqsi iva hija kif għadtilkom l-istorja tal-omm u Malta. Għaliex fil-Panama? Għaliex tittaħbi minn pajjiżek? Għaliex inti Ministru tajnik dak l-unur? U inti lil Malta li hija ġurisdizzjoni finanzjarja tant meqjuma bix-xogħol ta' qabel u ta' issa, inti tajta dik id-daqqa ta' ħarta? Għaliex inti ma żilx lil pajjiżek meta ġejt biex tagħżel? Għaliex? Ma kienx biżżejjed? Iwa ma kienx biżżejjed illi f'leġiżlatura leġiżlatura sħiħa għaddew tliet snin minna kull fej kien dan il-Ministru Projects Malta, Ene Malta, Enerġija u anke saħħa. Kuntratti ikkuntratjati fismi u fisimkom, kuntratti ta' miljuni kbar Ma jiġux hawnhekk ħalli inti tkun taf x'qed jiġi kkuntrattjat fuq ismek. Mhux biżżejjed. Mument importanti fit-tmexxija tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien meta insista li għandu jkun hemm emendi fil-liġi għall-bejgħ taċ-ċittadinanza. Il-liġi dwar iċ-ċittadinanza hi liġi li tmiss il-bażiku ta' dak li aħna, għax kif spjega tajjeb kemm-il darba Simon Busuttil, iċ-ċittadinanza mhix fuljett b'ritratt tagħna imma hi sħubija f'nazzjon. Nazzjon li mhux kollezzjoni ta' nies f'territorju imma moviment bi spirtu kollettiv. Simon Busuttil wera t-triq 'il quddiem. L-Oppożizzjoni ssuġġeriet tibdil bis-sens biex iċ-ċittadinanza tibqa' rabta mal-pajjiż mhux issir xirja, tibqa' impenn lejn Malta b'investiment li joħloq ix-xogħol u l-ġid fit-tul, mhux isir bejgħ ta' malajr. privat u bil-moħbi. Illi l-Gvern ifittex kunsens fuq din il-liġi. Illi isejjaħ lill-Oppożizzjoni madwar mejda, inpoġġu flimkien, illi taraw l-oġġezzjonijiet tagħna, għamilnielkom ċara issa x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna. Aħna lesti illi nitkellmu, lesti illi nitkellmu sakemm hemm parametri ċari, li jkun hemm residenza qabel u li jkun hemm investiment, mhux xiri. Qed ngħidulkom x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna u aħna qed nappellaw għall-Gvern biex ipoġġi magħna madwar mejda u iva, ejja nagħmlu skema tajba. Ejja nagħmlu skema illi kollha nistgħu nivvutaw favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li kollha nistgħu nkunu favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li tkun tajba għal pajjiżna u mhux li tkun ħażina għal pajjiżna. Ejja nsibu kunsens fuq din il-ħaġa. Nappellawlkom minn qalbna biex insibu kunsens. Għax pajjiżna jixraqlu kunsens speċjalment fuq xi ħaġa li fil-fehma tagħna, fil-fehma meqjusa tagħna, tista' tkun ta' dannu kbir għal pajjiżna. Fin-nuqqas però, Sur President, ikolli ngħid u b'dispjaċir ngħid, fin-nuqqas ta' kunsens, l-Oppożizzjoni, u qed niddikjara b'mod ċar illum, se tirriżerva l-pożizzjoni tagħha, U biex nuża frażi li anki jħobb juża l-Prim Ministru stess, aħna m'aħna se neskludu xejn.
Il-Gvern Laburista jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha. L-istatistika turi li l-ekonomija fl-aħħar xhur kibret b'6 fil-mija. minnu li oqsma bħalma huma dawk tal-gaming, tal-kostruzzjoni, tal-catering u tat-turiżmu komplew sejrin tajjeb, l-ekonomija żammet rankatura tajba grazzi għall-bażi b'saħħitha li bena l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda minn dan it-tkabbir ekonomiku mhux qed igawdi kulħadd. Il-ħaddiema b'paga medja jew anqas bdew ibatu. Numru ta' nisa jipparteċipaw fil-partit. It-tim ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandu seba' min-nies. Tlieta minnhom huma nisa. Matul it-tliet snin li għaddew, Simon Busuttil żamm kuntatt kontinwu ma' setturi differenti tas-soċjetà Maltija, il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti, l-istudenti, is-self-employed, l-għaqdiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Dan seħħ fuq pedamenti importanti oħra li bena Simon Busuttil bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-policy foras li jiffukaw fuq setturi differenti, l-ambjent, l-ekonomija u x-xogħol, it-tiġdid soċjali, is-saħħa, l-affarijiet Ewropej u barranin, il-kultura u l-kreattività, il-ġustizzja u l-intern. Għawdex, l-edukazzjoni u l-viżjoni fit-tul għall-politika tal-Partit Nazzjonalista. F'pajjiżna mdorrijin illi l-partiti politiċi ewlenin joħorġu bil-proposti tagħhom lejliet l-elezzjoni ġenerali. Mhux hekk qed jagħmel il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Fi tliet snin il-Partit Nazzjonalista ressaq proposti permezz ta' dokumenti dwar l-ekonomija, it-tmexxija nadifa, l-immaniġġjar aħjar tat-traffiku u l-ġlieda kontra l-obeżità. L-akbar insistenza ta' Simon Busuttil matul l-ewwel tliet snin tiegħu bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista kien il-messaġġ ta' politika onesta. Mill-ewwel
ħriġna b'idea ċara, waħda sempliċi imma ċara, politika onesta. U ħriġna bl-idea ta' politika onesta mhux għaliex kienu diġà bdew l-iskandli, Imma għax għadna honesty is the best policy u jekk irridu nerġgħu nibnu partit kbir mill-ġdid, ejja nibnu fuq is-sod, fuq pedamenti sodi, fuq l-onestà. M'hemm xejn isbaħ mill-onestà għax jekk tibni fuq l-onestà, Tkun qed tibni fis-sod. Fl-ewwel tliet snin ta' Gvern Laburista smajna u għadna nisimgħu kuljum bi skandli politiċi li qerrew qatigħ il-fiduċja tan-nies fl-appoġġ li kien igawdi Joseph Muscat u l-partit tiegħu. L-iskandlu tal-Cafe Premier, l-iskandlu tal-Ostrelja Hall, l-iskandlu Gaffarena. Kollha skandli politiċi fejn miljuni ta' ewro minn flus il-poplu ingħataw lil individwi minn wara dahar il-poplu Malti. L-2016, sa mill-ewwel sigħat tagħha, uriet li se tkun sena ta' kontroversji u skandli politiċi fejn jidħol il-Gvern. L-ewwel kien hemm il-messaġġ finta tal-Prim Ministru Muscat għall-ewwel tas-sena. Joseph Muscat mar fil-kċina ta' negozjant li ppoża ta' xi ħadd ordinarju. Iżda l-omm ta' kull skandlu politiku kien għad irid ifaqqa', żvelatu l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u dan b'rabta mal-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri. Dawn iż-żewġ persuni viċin ħafna ta' Joseph Muscat fittxew li jiftħu kumpaniji sigrieti u kontijiet bankarji n-naħa l-oħra tad-dinja. Fetħu kumpaniji sigrieti fil-Panama u trusts fin-New Zealand. filwaqt li fittxew li jiftħu kontijiet bankarji f'xejn anqas minn disa' banek madwar id-dinja. Simon Busuttil osserva li Joseph Muscat f'xahrejn sħaħ ta' diviża kontinwa lil idejh l-leminija u x-xellugija qatt ma qal lill-poplu ta' min hi t-tielet kumpanija sigrieta. Meta ħarġu aktar dettalji dwar il-Panama Papers, il-Partit Laburista pprova jagħti l-impressjoni li kien hemm esponenti jew nies li kellhom karigi uffiċjali taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti illi ssemmew fil-Panama Papers. Dan l-eżerċizzju sempliċi ixejjen għal kollox l-impressjoni li pprova jagħti il-Partit Laburista. Il-media tal-Partit Laburista qalet illi ssemmew f'dawn l-aħħar lista li ħarġet tal-Panama Papers Hemm nies li huma assoċjati jew kienu assoċjati mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom, per eżempju, il-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Demic. Aħna ħa nagħmlu eżerċizzju sempliċi ħafna. Se nidħlu fil-website tal dawn il-ġurnalisti ICIJ u ħa niktbu isem Francis Zammit Demic. U mbagħad se naraw jekk isem Francis Zammit Dimech huwiex ser jirriżulta li issemma' f'dawn il-Panama Papers. Kif tistgħu taraw hemmhekk, No results found fejn jidħol Francis Zammit Dimech. Ħa nagħmlu tnikkija u nniżlu isem ta' persuna oħra li kien l-eks rappreżentant Malti tal-Unjoni Ewropea, Sir Richard Cachia Caruana, biex naraw jekk is-Sur Cachia Caruana jissemmiex fil-Panama Papers u, kif tistgħu taraw, no results found b'rabta ma' Sur Richard Cachia Caruana. Jekk però mbagħad indaħħlu ismijiet oħrajn, per eżempju jekk indaħħlu l-isem tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru s-Sur Keith Schembri, Hemmhekk, kif tistgħu taraw, jirriżulta li s-Sur Keith Schembri jissemma fil-Panama Papers. Jekk wieħed jagħfas fuq is-Sur Keith Schembri, hemmhekk isib ukoll id-dettalji b'rabta mal-kumpaniji tiegħu. L-aħħar isem li se nkunu qegħdin daħlu jew ħjar qabel tal-aħħar il-Ministru Konrad Mizzi. Jekk indaħlu l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi, Hemmhekk jirriżulta wkoll l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi b'rabta mal-Panama Papers. L-aħħar isem issemma wkoll ħafna drabi mill-medja tal-Partit Laburista huwa persuna li jkun ta' sikwit mistieden fuq dan l-istazzjon, il-Dottor Noel Butigi Ċikluna. Nadaħħalna ismu Kif tastgħu taraw, lanqas fejn jidħol Dottor Noel Buttigieg Scicluna ma jirriżulta illi jissemma fil-Panama Papers. Dan biex nurukom dan eżerċizzju sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu intom jekk titru fil-website ICIJ tniżlu daw l-ismijiet li semmejna u mbagħad kif rajtu hemmhekk ma jirriżultawx li jissemmew fil-Panama Papers. Dwar dan il-każ, il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux talli ma keċċiex li

u Simon Busuttil ġab 802 voti li huma iktar miż-żewġ terzi rikjesti skont l-istatut tal-partit, jiena f'isem il-Kummissjoni Elettorali niddikjara lil Simon Busuttil elett bħala l-Kap Ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Huwa jum ġdid fl-istorja tal-Partit. Hemm vjaġġ twil quddiemna. Iżda jekk ma nitilqux għal għonq it-triq, żgur illi ma nistgħux naslu. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmlu dan il-partit tant maħbub tagħna, partit għan-nies, partit man-nies, partit tan-nies. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. U ser nagħtikom l-unika, Ħaġa li għandi d-dedikazzjoni sħiħa tiegħi. Li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għall-poplu Malti u Għawdxi kollu u li kulħadd jista' jħossu komdu f'dan il-partit. Biex dan il-partit jerġa' jsir partit rebbieħ, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ li jerġa' jsir partit magħqud. Ftit wara nħatru Beppe Fenech Adami u Mario De Marco bħala l-Viċi Kapijiet il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista u Chris Said bħala Segretarju Ġenerali. Kien żmien diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil beda b' 36 elf vot minn taħt. Id-deċiżjoni
Illi nikkontesta l-kariga ta' Kap tal-Partit kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Kienet deċiżjoni diffiċli ħafna fuq livell personali, ħajtek tinqaleb ta' taħt fuq, il-familja tiegħek, il-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek, il-paga tiegħek. Eh, kienet deċiżjoni diffiċli fuq livell personali. Hija deċiżjoni diffiċli wkoll fuq livell politiku. Ejja ngħiduha kif inhi. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħiereġ minn telfa elettorali kbira. Biex ngħid hekk, il-vapur ma kienx qed jegħreq, kien qiegħed f'qiegħ il-baħar. U allura din ma kinitx sitwazzjoni fejn jien ħa nidħol għat-tmexxija ta' partit li kien għadu kif tilef b'elf-u-ħames-mitt vot bħal ħaddieħor, imma li kien għadu kif tilef b'sitta u tletin elf. Simon Busuttil beda l-ħidma politika tiegħu bħala Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista b'riforma tal-Partit f'diversi oqsma. Wara Chris Said li ħalla l-kariga ta' Segretarju Ġenerali biex kif mitlub mill-istess Simon Busuttil ikun jista' jiffoka fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex, Inħatret Rosette Take bħala Segretarju l-Ġenerali ġdid, l-ewwel Segretarju Ġenerali mara tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna jqisu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 bħala turning point għall-Partit Nazzjonalista f'din il-leġislatura. F'dawk l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista naqqas bin-nofs id-distakk bejnu u bejn il-Partit Laburista. Fl-34 lokalità illi 20 minnhom kellhom maġġoranza Laburista, il-Partit Nazzjonalista telaq bi 17 fil-mija minn taħt. Il-Partit Nazzjonalista żied 14-il elf vot fuq l-aħħar elezzjonijiet f'dawn l-istess lokalitajiet f'nofs il-pajjiż. B'hekk naqqas id-distakk bin-nofs. Waqgħa qawwija fil-vantaġġ tal-Labour, waqgħa illi ħadd ma stenniha. Il-Partit Nazzjonalista illum huwa back in business. Il-Partit Nazzjonalista b'dan ir-riżultat Qiegħed hemm. Mil-lum bdejna naraw l-appoġġ tal-Prim Ministru idub. Sal-lum forsi ħafna kienu dawk illi jaħsbu illi għall-elezzjoni ġenerali illi ġejja Joe Muscat huwa invinċibbli. Għas-snin illi ġejjin, il-mira tagħna hija li nkomplu naħdmu, naħdmu kemm nifilħu biex inkomplu nerbħu aktar il-fiduċja tan-nies, biex dan id-distakk li sal-lum naqqasnieh bin-nofs inkomplu negħlbuh, Sakemm negħlbuh kollu u nġibu 'l dan il-partit minn sitwazzjoni fejn sal-lum kien partit tal-Oppożizzjoni għall-bidla. Irrid nara minn hawn 'il quddiem il-Partit Nazzjonalista jsir aktar il-Gvern alternattiv, alternattiva kredibbli għal dal-Gvern. Minn dakinhar 'il quddiem minkejja li l-isfidi ma qatgħu xejn, Simon Busuttil ma ħarisx lura u baqa' jwettaq bidliet radikali fil-mod kif il-Partit Nazzjonalista jwettaq il-ħidma politika tiegħu. Politika mibnija fuq żewġ pilastri ewlenin, il-Partit Nazzjonalista bħala il-partit tan-nies u politika onesta. Politika onesta tgawdi int Politika onesta ma jgawdix min hu korrott, politika onesta hija hemm għal kulħadd, speċjalment għal min għandu l-aktar bżonn. L-involviment taż-żgħażagħ u n-nisa ingħata importanza kbira mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fit-tmexxija tiegħu tal-Partit Nazzjonalista. Araw iż-żgħażagħ li daħlu fil-partit, numru minnhom kandidati, numru minnhom kunsilliera lokali, għandna żgħażagħ ukoll fil-Parlament. Araw ukoll madwarkom in-numru ta' nisa illi llum huwa attiv fil-Partit Nazzjonalista. Għamilna rivoluzzjoni siekta anki hemm bin